Gilwonga ni Teko. An abedo lawer dano madwong ngeya jo ni eni jo ma ngeya otim in bene ingeya ento romo bed iwiyi owil
atye neno dano tye ka loko gin ma pe okelo wa kany an ao let kacokke ci angoko niang kacokke ni ngo ma dano tye loko iye ki dong gin ma amito wacci ne en aye ni

Pi tyen lok acel-li, wan pe waribbe. Ki dong gin ma an amito apenyowu ene ni, i i Acholi, ka ajwaka mo otingo tong ci ocubo cal-li, nongo te lokke ni ngo? Wubedo ki eldas owoco wu tyene?
Aya, gin ma an amiti ka atem kwiliwu ene ni, i i Acholi, teke ajwaka mo keken otingo cal-li ocubo ki tong, dye cal enoni, te lokke ni ocubo tipo nio?

En aye ni, Ka wan watye ka kemme ki Maria, ee, kiwek obed ki cok ki dano. Nao ngat mo oti i komi gigangu kany, ka iweko iryemo cit do, pe romo tic i komi dok gigangi kunu?
Ada?
Ok, waye eno nio. Nao gin ma dong an amito wacone botwu en ni ba, omegina, wan eni ma watye luwe eni,

kom won Maria aye pe mito pien jokke gitimo kikany. Ladit kwarwa aye dong ngolo ngo ma gin ma tye. Aya ka adugu cen i lok pa ladit Zigi, gin ma amito awac botu ene ni Zigi pe labal ki penye ni. Zigi openyo peny ki ngat muwinyo, openyo peny calo ngat ma pe oniang lok ma onyo gin mubedo ka time underground. Ci eno ni jami ma mere gileo. Ki dong gin ma amyero awac en aye ni, otim in itye ka timo gin maber ka ce itye ka timone pien an amoko jami ma nongo aneno ki wanga. Pe aromo winyo ni wutye ka waco ni I don't know ka itimo nyo pe itimo but ka itye ka timo gin maber eno nongo itye ka pilo wi dano. Ki gin ma bene amyero awac bot wan jo ma pud pe wanongo ocene ni pe dong bed waketo cwinywa i cene pe watim nio ba minwa wek ominwa wac kom me bedo abeda gwok diki maca pe omigo ci nongo dong tye ka kuro bura.
abedo latin ma amaro loko loka ada kadi wa gipaco aloko loka ada dok bene luwer ma cone an pe alworogi pien an bene ngo an laco lutino wer ma coka eni bimiyo cene botgi orwo nongo gumaro cene weng
Omyero gilok lok ada pien lutini gubalo cene oo ineno gin ma icako ma atir imiyo cene ki mon pien mon ngeyo can gi ineno i acholi ka wa penyo i gulu kany ludito adi ma ocako miyo cene ki luwer ma wan calo coo ni gutimo gi ngo kong gilok lok ada tye wa yam cot wa i kare wa wun gubol gi twon gweno gi aa ozaite gi. Lutera ocako timo ginene con ma wan pud watino kuman but itwa winyo co wun wutimo gin mo gilok lok ada peke so cene eno mere bimiyo pien ni imiyo dong bot mon ento ka dong an onongo imiyo cene eno ki megewa twar gucek gukony gida to mogo ma nongo gitye i kin piny yubo tangdari ki yubo coron ni dok loyo

Ci gin ma amito waco ne ba wan kong ma calo wan luwe maco. Mano mono gamo ya en laco ni wek mon obe mon wa. Ke mon ke mon gi ke mon gi ci dong no i atabo i bot dako ne. So gin ma amito waco ne eni pa tye ka waco me rac ci bara tye ka tiro dano di dano ni dike ma yego tiumba miyo cene Macalo wan omyero wati kwede i ada, wanenu gin ma romo konyowa macalo wan luwe. Watye ka neno ni wek atleast okonywa ki dong bene tam ma myero ami bot luwe en pi ni odiko myero ipuke con ci ibedo pien in lawe. Gin ma myero awac ennu, watye ka neno ni ci in. In itye ka waco ni time out ento atye ka apyeko gin ma romo konyo in. Iti nene? So lok atye ka kenyo. Abidwogo i lok me agikki. Wan watye i kin gang kuca calo luwiny wer dok bene watye calo luwer. Watye ki kodi type dano moni kenyo ma gitye ka loko kit lok. Otim amito waco ni wan jo mukene watye ki jo mukene ma nongo goyone wa cim. Wun mono i Uganda kunu mono ngo ma tye ka timme i kinwu wun luwer ma dong jami mukene dong pe winyi dong maber. Wutye ka nenone wa yo? I caa ni kong ineno wan luwer eni weng pe watye acel watye ma dong waketo gin ma tye ka timme gin ma tye i South Sudan ni dok ber gin ma tye i Congo ni dok ber en ma tye i botwa kany ni rac loyo ma kwija-ni itye ka neno en lok eno ba otimo ma kica.